Ашшӗ чылай вӑхӑт хушши больницӑра выртнӑ. Пӗррехинче ывӑлӗ ун патне пынӑ. «Ывӑлӑм, мӑн куна киле илсе кай-ха мана. Эп пӗр кӗтесре ҫеҫ ҫӗр каҫӑп. Килте стенасем те сывалма пулӑшаҫҫӗ теҫҫӗ. Эп кунта урӑх чӑтаймастӑп. Атте, эсӗ чӑн пӗчӗк ача пек калаҫатӑн. Кунта ӑшӑ, таса. Килтен те мӗн кирлине илсе парса тӑратӑп. Кирлӗ эмелсене те туянатӑп. Ывӑлӑм, ман ҫиессӗм килмест. Килте эпӗ ҫулталӑка яхӑн пулман. Палатӑри ытти ҫынсене пурне те килӗсене илсе кайрӗҫ. Ну, юрать, юрать, илсе каятӑп, тесе шантарнӑ ывӑлӗ. Ашшӗ вара чӳречерен курӑнакан ҫурхи кунпа савӑнса тата ывӑлӗн шантарӑвӗпе ҫунатланса хӑпартланса кайнӑ. Киле кайсан масар ҫине мӑшӑрӑмӑн вилтӑпри ҫине кайса килӗпӗр, ӗмӗтленнӗ ашшӗ. «Эй, Турӑ, пӗр-икӗ кун ҫеҫ!» Ҫак савӑнӑҫпа киленме пар мана. Вара ху мӗн тӑвас тетӗн ҫавна ту, пӑшӑлтатнӑ ашшӗ. Ывӑлӗ килне ҫитсен арӑмӗпе канашланӑ. Арӑмӗ ҫийӗнчех «Эсӗ пӗлетӗн вӗт, аҫу питӗ йывӑр чирпе чирленӗ. Кунта илсе килсен вӑл чир пире ерме пултарать. Ҫавӑнпа та ҫук, илсе килместӗн». тенӗ арӑмӗ. «Анчах вӑрашсем вӑл сиенлӗ пулма пӑрахнине тахҫанах калаҫҫӗ». Ҫапах та арӑмӗ тем парсан та упӑшкипе килӗшмен. Шӑматкун ашшӗ палатӑри чӳрече умӗнчен кайма та пӗлмен. «Каҫчен вӑхӑт пур-ха», — тесе шухӑшланӑ вӑл. «Кайнӑ чухтен чиркӗве кӗрсе тухӑпӑр. Мӑшӑрӑм яланах ҫак кун чиркӗве каятчӗ. Ыран ун вилтӑпри ҫинче пулӑп. Эй, Турӑҫӑм, сана пирӗн ҫылӑхсемшӗн хӗре ҫумне пӑталанӑ. Каҫар мана, ан пӑрах мана. Майӗпен хӗвел те анса пынӑ, каҫ пула пуҫланӑ. Санитарка каҫхи апат илсе килнӗ. Сире мӗншӗн киле илсе кайман вара? ыйтнӑ санитарка ватӑран. Анчах нимӗнле хурав илеймесӗрех палатӑран тухнӑ. Вачин ун чӗри теме кӗтнӗн йӗри-тавра пӑхнӑ. Ун ҫумӗнче мӑшӑрӗ тӑнӑнах туйӑннӑ. Ним тӑвайман енне минтере хӑй ҫумнерех пӑчӑртанӑ. Куҫӗнчен куҫҫуль тумламӗсем шӑпӑртатнӑ. Тепӗр ирхине те ывӑлӗн ашшӗне илме-килме май пулман. Ир тӑрсан чиркӗве кайнӑ. Чан сасси ӑна ачалӑха илсе ҫитернӗ. Аппендицитпа чирлесен ашшӗ ҫӗрӗпе больница чӳречи айӗнче тӑни, чӳрече витӗр пластилинран тӗрлӗрен чӗрчунсем туса ачана илӗртни аса килнӗ. Ҫаплипех ҫывӑрса кайнӑччӗ ача. Ирхине тӑрсан чӳрече умӗнче тӑракан ашшӗне курни ун асӗнче ӗмӗрлӗхех юлнӑ. Ӑҫта ҫӗр каҫнӑ-ши ашшӗ унӑн? Тепӗр кунне ҫӗрӗпе ҫывӑрайман ывӑлӗ ирех ашшӗ патне васканӑ. Больницӑри шӑплӑх ӑна питӗ хӑратнӑ. Вӑл чупса тенӗ пек ашшӗ выртакан палатӑна кӗнӗ. Анчах ашшӗ выртакан кравать пуш-пушӑ пулнӑ. Пӑт йывӑрӑш пулнӑ урисене аран-аран шутарса ывӑлӗ медсестра ларакан вырӑн патне ҫитнӗ. Медсестра ывӑлӗ ыйту паричченех инфаркт. Мӑнкун каҫхине. Мӗн тумаллине турӑмӑр, анчах тенӗ те шӑпланнӑ. Атте-аннесем пурӑннӑ вӑхӑтра вӗсене ҫителӗклӗ таран юратма манас марччӗ.